Хәерле иртә, дуслар! Әйдә киттек проекты бүген Арчада. Без сезгә бик күп шәп урыннар әзерләдек. Ә инде беренче нокта спорт туризмы мәктәбе. На старт, внимание, марш! дорогу бордюр, аннары вам я не хочу как макака по веревкам лазить идем. Аннары сон э, миңа әни мине туризм лагерена җибәрде. Шуннан соң миңа бик ошады һәм мин йөри башладым. Туризм белән яратып шөгыльләндем инде. Менә иң беренче тренажер, мондый тренажер ясалды Арча педагогик клиятендә 97 елда.

Йөз процент спорт мастерлары менә минем укучылар. Менә шушы төр буенча. Э, менә быел гына, узган ел Чаллыда бер кызны тоже әзерләделәр, спорт мастеры булды Казанда, э, вернее, Чаллыда. Тугызы менә минем укучы. Менә ул бик күп толчок бирде, бик зур толчок бирде развитие туризмына, чөнки менә хәзер кез кенә. Яра, менә яңгыр яуды ди, пычырак, урамда шөгыльләнеп булмый. Туризм бит урамда шөгыльләнә торган нәрсә. Или утыралар бау бәйләп, или теория изучать, а без практически занимались. И без алга киттек. Не только Татарстанда, Россия күләмендә безнең үсеш булды. Потому что без спортзалда шөгыльләнәдек. А башка командалар көннең мондый тренажер юк. Алар инде шул класста утырып, баллар бәйләп, нәр бәйләп. Исламның нәрсә кызыл

Дуслар, татар дөньясында арча читекләрен, арча түбәтәйләрен белмәгән кеше юктыр. Ә менә аларның ничек ясалуын беләсез микән? Мин дә белмим. Ә хәзер барыбыз да беләчәк. Киттекме? Карыйбыз. Акча читеге шунык белән данлыклы булып калды инде. Германиядә ул алтын медальгә лаек булган. А-а, мин ансын белмәгән идем әле. Нинди медаль? Алтын. Әйе, ул юк, нинди бәй, конкурстамы, бәйгедәме? Выставкада булды микән инде ул? Әйе, без без балалар вакытта, кечерек вакытта инде менә мин аны олылардан, өлкәннәрдән ишетеп беләм. Безгә мәктәптә укыганда әйтәләр еш, что аның менә читекләрен Индира Ганди даже кигән дип. Безгә нигә историядә шулай әйттеләр инде. Аша читләр. Аякны чирләтми инде ул. Әйе, озакка хезмәт итә сиңа. Аякларны сызлатмый, файдалы да инде. Бөтен технологияләр белән эшләнгәч, теге хәзер бит инде аяк киеме аның хәтле технология белән эшләнгән. Плоскостопияләр ниләр чыгармый диләр инде. Менә Элеккеге әбиләр шуны киеп җөргәч, Әйе, шул. Аякка бик уңай инде ул. Менә бу нәрсә? Ә, сез моны ябыштырасызмы? Бу нәрсә? Бу менә ябыштырып дип. Моннан нәрсә килеп чыгачак менә бу әйбердән нәрсә килеп чыгачак? Сезгә күрсәтәм. Шулай күн бер-берсенә тоташ. Әйе, бер, ике, өч. Монда дүрт күренә, ул аска өчәү төшә. Шул бер төсле. Ничә чыкканын күрсәтегез әти ягына. Ага.

Төрле узорлар уйлап чыгарабыз инде. Әйе. Шул узорны куеп, зубной паста белән, щетка белән төшерәбез. Ул менә бу тишекләреннән зубной паста төшеп китә дә, монда матур итеп ап-ак булып ката. Әйе, моның өстенә зубной паста салабыз. Әйе, менә зубной щетканың э, теге щетиналары менә монда тишегенә кереп төшеп китте. Әйе, шул зубной паста менә моңа утыра. Әйе. Менә монда аның кечкенә әз генә күрәсезме узорын? Менә ул, Менә калган ә, шул узорлар. зубной паста бу. Әйе, менә Әйе. зубной паста. Шуннан соң инде бау белән без аны чигәбез. Башта бау белән менә шулай иттереп чигеп чыгабыз. Ага. Аннары соң инде э, төрле канителләр менә тәли- тәлинкә дип атала инде, тәлинкәләр куеп, шулай Ага. иттереп чигеп чыгабыз инде. Мгм. Шуннан соң моны тегеп бетергәч, менә моның озынын да шулай чигәбез бит инде. Мгм. Менә озыны. Моны тоташтырабыз. Башта бу ягын тоташтырабыз. Аннары соң эчен тоташтырып чыгабыз. Тоташтырып бетергәч, ул булып чыга менә мондый түбәтәй. Менә. Менә монда өч постыда калган әзер. Тоташтырып бетергәч, менә шундый түбәтәй килеп чыга. Шуннан соң шуны желатинны э, кайнатабыз да инде стаканнарга салып водяной баняда. Опять-таки, майлап чыгарабыз да моның бөтенесен дә. Әйе. Җылы килеш аны менә бу калып дип атала. Калыпка бик әйбәтләп утыртып куябыз. Утыртып куябыз бия. Алай тарттырып, бөтен җире утырырга тиеш. Шулай шундый каты була. Әйе. Дуслар, без хәзер Дон аллеясы буйлап барабыз һәм Бөек Ватан сугышында вафат булганнар хөрмәтенә куелган махсус корылма янына атлыйбыз. Э, ул инде биек һәм инде мөмкин булса, без анда менеп тә караячакбыз. Әмма ул монда түгел, әнә тегендә. Чөнки монда кояш төшә һәм без башка җирдә э, төшерү мөмкинлеге булмады.

Тагын бер иң мөһим урыннарның берсе булган Әлифба музеена китәбез. Бу Әлифба музее Татарстанда бердәнбер һәм аны күрергә дип төрле почмаклардан киләләр. Без дә анда бармыйча кала алмыйбыз, әлбәттә. Дуслар, сезнең кайсыгыз зәңгәр тышлы Әлифба китабын хәтерли? Мин бик яхшы беләм, чөнки мин беренче сыйныфта нәкъ менә шул китаптан укыдым. Аның тышлыгында кыз сурәте портфель күтәргән һәм яныннан эт йөгерә. Ул гомергә минем күңелемдә калды. Һәм бүген мин ул сурәтне менә шушындый итеп күрдем. Карагыз әле, бу сын кайда урнашкан дип уйлыйсыз? Ул Арча педагогия көллияте бинасында урнашкан Әлифба музееныкы.

Без моңа миңа рәхмәт беренче класста шушы менә. Манчып язалар. Менә аларны үз куллары белән шушылай иттереп аерып битләренә язалар әлифбаны башта.

Моңа кадәр минем бер мәртәбә дә Арчада булганым юк иде. Һәм мин анда тулы бер көн уздырдым. Хәзерге вакытта минем каршыда татар эстрадасының танылган җырчысы, Арчада туып үскән Илназ Гарипов. Илназ, әйт әле, син Арчада озак яшәдеңме һәм синең истәлекле, иң истәлекле моментлар? Бик зур рәхмәт, э, мине танылган дип Әйткән өчен, шәхсән мин үзем алай уйламасам да, э, Арчада мин булдым 5 ел. 5 ел э, без э, Арча бедәй көллиятен тәмамладык, анда яшәдек. Менә Арчада укуым белән, Арчада 5 ел торуым белән мин бик нык горурланам. Истә калган әйберләрдән инде ул Арча халык егетләр вокаль ансамбле инде арча педагогияте үзе һәм инде беренче җырларында мин арчада укыганда иҗат итә башладым мәскәү телевидениесе журналисты бер мәртәбә арчаны кечкенә швейцария дип атаган иде ни өчен дип уйлыйсың бәлки аның уртасында ә, сәгать торгангадыр

Әлбәттә. Чөнки ул ул ул бәя э, ничектер инде доллар арта, имә дөньялар үзгәрә, тегесе үзгәрә булсын. Ләкин Арча белән Казан арасындагы бәя ул бер кашан да үзгәрмәячәк. Арча районында туган билгеле шәхесләр. Бик күп алар. Мөхәммәд Мәгдиев, Габдулла Тукай, э, Рима Ибрагимова, э, ул Арча районы якын инде. Марат Ахмәтов, Камил Исхаков. Аларны санап китсәң, бик күп. Рөстәм Нургалиевич та бит инде Арчада эшләп киткән иде. Юк дип әйтә алмыйсыз менә программа шартларында. Тагын менә син әйтә башладың, Арча үзәгендә корылма. Әйе, әйе. Ул нәрсә хөрмәтенә куелган һәм ничә метр?

Дуслар, яңа гына Әлифба музееннан чыктык та, хәзер боз сараена Арчаның танылган хоккейчылары янына килдек. Казанга Арча бик якын булгач, үзебез өчен барысына да җитешербез дип бик күп нокталар билгеләп куйган идек, тик барысына да җитешеп булмый. Чөнки килгән җирдән тиз генә чыгып китә алмыйбыз. Рәхим итәбез.

Ага. И я думаю, что тоже будем в числе призеров, будем стараться лучше показать игру хорошую. Әле яңа ерак түгел, Сочига барып кайттык, анда 11 нче урын алдык 64 команда арасыннан. Безнең команда бик әйбәт, бик тырыш безнең команда. Сез беренче тапкыр бардыгызмы шулай Сочига ярышка? Әйе. Ә Татарстанда нинди менә монда кайларда кемнәр белән ярышасыз? Татарстанда без бик күп бөтен Татарстанда командалар белән ярышабыз.

Шурлап. Нәк Казан артында бардыр бер авыл Кырлай диләр. Әйе, дуслар, могҗиза. Мин инде Кырлайда басып торам. Дөресен генә әйткәндә, бер авыл дип әйтү хәзер Кырлайга туры килми, чөнки ул Татарстанның иң танылган, иң күренекле авылы. Чөнки барлык чит ил туристларын да, үзебезнең туристларны да, барысын да иң беренче булып нәкъ менә шушы авылга, бөек Тукаебыз яшәгән авылга алып киләләр. Без дә сезгә бүген алты яшеннән алып тугыз яшенә кадәр Тукай яшәгән Сәгъди карт йортын күрсәтәчәкбез. Менә ул шушында. Сәгъди карт түгел инде, Сәгъди Салихов йорты, матур итеп әйтергә кирәк. Монда мин кереп китсәм ярыймы соң инде хәзер? Монда кереп китсәм ярыймы сездән башка гына? Ага, кереп китәм алайса. Ух ты. Эченә әнә шул түргә кересез инде. Ага. Бу нәкъ шул вакытта булганчамы? Әллә үзгәртелгән микән? Монда җылы да булса.

халыкның кырлайны нәкъ менә Габдулла Тукай белән тәңгәлләштерүе гадәти хәл. Әмма шул ук вакытта халык Габдулла Тукайның туган авылы да авылы нәкъ менә Кырлай дип уйлый. Бу дөрес түгел, әлбәттә. Габдулла Тукайның туган авылы Кушлавыч. Һәм без бу авылны берничек тә игътибардан читтә калдыра алмадык. Шулай итеп, хәзерге минутларда мин Кушлавыч авылында, Кушлавыч урамында басып торам. Һәм хәзер без сезнең белән Габдулла Тукай музее белән танышачакбыз. Әйдәгез, киттек, дуслар! Әлеге залда Габдулла Тукайның әнисеннән калган менә шушы өч тәлинкә һәм бер чәйнек сакланган. Бу инде аңлавымча шул чордан калган бердәнбер экспонатлар сакланып. Халкын һәм үзен хөрмәт иткән һәрбер татар кушлаучны читләтеп узарга тиеш түгел. Чөнки ул бөек Тукаебызның кендек каны тамган авыл, дип әйткән Туфан абый Миңнуллин. Шуңа күрә без дә үзебезнең тапшыруны нәкъ менә биредә тәмамлыйбыз. Килегез, күрегез, карагыз, дуслар! Әгәр дә фикерләрегез бар икән, комментарийларда язып калдырыгыз, лайклар куегыз. Сау булыгыз, дуслар! Пока-пока!